Tajjeb, Fortunato Panza Vecchia kien kien riċerkatur. Tajjeb, u kien riċerkatur sa minn mindu kien tifel, kien għadu żgħir. U dan nafuh għaliex sibna manuskritti tiegħu. U daw il-manuskritti tiegħu qegħdin fl-arkivju tal-Katidral ta' Malta, l-Imdina. U sibna illi eh, minn mindu kien għadu zaħir, kien għadu xej ta' zazuħ, Sewwa? Kien iniżżel ġornale, kien isejjaħlu, ġornale għax ogni ġorno, tifhem xi ħaġa li tiġri kull ġurnata. U kien iżżel, kien iniżżel noti, kien iniżżel noti privati. Tajjeb? Imma dak li kien jitalem, jew dak li kien jisma, jew li kien isaqsi, għax u kien isaqsi ħafna, sewa, bdiwa u nis oħrajn, il-kappellan tal-raħal fejn kien jgħod, insomma, u assisin, kellu ħafna. Mbagħad niżel it-tarif fuq dan il-ġurnal, li kull ġurnata b'xi mod. U waqt li konna qegħdin qalbuh dan, eh, wieħed minnhom insomma dan, wieħed minn tal-bidu tiegħu tal-1913 kellu allura 16-il sena. Iltqajna ma' tarifa li meta rajnija Għanna vera għadna pjaċir, emozzjajna ruħna, emozzjajna ruħna. Ehm, għax kienet titratta fuq missi l-isim Malti, Mikil Anton Vassalli. Tajja. Ehm, hija stramba li kif dana nizzel din in-nota fl-1913 meta meta Vassalli Kien eżiljat dak iż-żmien, tajjeb, ma kienx Malta. Meta bdejna naqraw, bdejna nindunaw ukoll ehm, din it-tarifa ġifieri, illi qed jitkellem fuq meta hu Panza Vekja kien għad kellu tliet snin. Ġifieri dan ma jiftakarix hu, imma kien qalilu xi ħadd. Tajjeb. U din il-ġrajja kienet titratta Dwar meta darba Vassalli kien il-ħabs, sewwa fl-1800, fi żmien kien għadu fi żmien il-ġrajja bdiet fi żmien il-Franċiżi, tajjeb. U inzerta li missier Panza Vecchia, missier Fortunato, ix-xieħ ġifiri Giuliano, missieru, li kien negozjant, kien negozjant tal-inbid. Kien qarraq xi ħaġa, insomma, kien bieħ xi inbid ħażin. u kienu arrestawh u dan spiċċa fl-istess ħabs ta' Vassalli. Tajjeb, mid-dera kien jafu dan. Għaliex Vassalli kien dak iż-żmien f'dan ħabs eh, f'iżolament kien it-taqsim għalih. Sewa. U meta eh, dan Giuliano xxieħ daħal il-ħabs kien hemm xi nies li kien jafhom U qalulu li hawn vassalli, dan speċi qal sejjaħ il-gwardjan u qallu staqsih il-permess biex vassalli jkun jista' joħroġ mill-ċella tal-iżolament tiegħu biex jiġi jikol magħhom. Miegħu ma' Giuliano Panzavecchia ġifieri u ma' priġunieri oħrajn. Dan kollu qed jiktbu panza vekja żgħir issa Fortunato, sewwa f'dan nsejħulu hekk djarju, tajjeb il-ġurnali tiegħu. Vassalli għal-bidu isu staħa joħroġ minn hemmhekk mill-iżolament tiegħu. Però bejna xi mġiel Tajjeb, jiġifieri mbagħad ingħaqad magħhom dawn u kielu flimkien. U waqt li qed jieklu Vassalli irrakkonta l-esperjenza li kien għadda minnha u esperjenza kera minn dak li kien bata minnu l-arresti it-tradimenti li kien seffa wiċċu magħhom, tajjeb. u b'mod speċjali li bata l-iktar mill-Maltin li ħassu li ħassu qed tifhem. U jgħidlek fil-fatt dan Panza Vekja li niżilha f'din kemm kien kemm kien imqaħbar ħanejdu hekk. Vassalli kemm kien makus. Tajjeb. Minħabba l-Maltin fost l-oħrajn, tajjeb. Li hu tant kien ħadem għalihom anke bl-istudju li għamel fuq il-Malti, eċċetera, sewwa. U li spiċċa mbagħad pattewilu dan il-mod. Tajjeb? Kien Vassalli jgħidilna, eh, Panzavek jgħidilna li Vassalli kien kellu madwar 35 sena dak iż-żmien, jiġifieri id-data, is-sena li jagħti, Taqbel, fil-verità, mad-dokumenti li għandna nafu, allura veru, li dak iż-żmien veru Vassal li kien fil-ħabs, jiġifieri dak li kien qiegħed jgħid, Panzavek dak li kien qiegħed jikteb u min qallu din l-informazzjoni kienet vera. Tajjeb.
Michel Anton Vassal li kien stqarr ma' Giuliano, Penza Vecchia, li la joħroġ mill-ħabs imur fil-Lvant u jsir Mislem, mi faccio turco, qallu. X'ġiegħel lil Vassalli jgħid hekk? Tajda sentenza bħal dik dak iż-żmien kont tajda biex meta tkun iddisperat. U nafu b'każi ta' nies li telgħu quddiem l-inkwiżitur għax qalu hekk. If daw ikunu qegħdin jgħidu se neqilbu reliġjon. Sewa u issa biex tajda f'dak iż-żmien. Titkun vera illum ngħidulu maħruq. Eh, indannat. Muġuħ. U dan li beda jgħid David, ġifieri kien qed iħoss li dana ġew il-Franċiżi minn Ħaż-Żebbuġ mar il-Belt għax kien hemm vakanza għall-professorat tal-Għarbi. Minħabba r-rewwixta tan-nies tal-kampanja kontra l-Franċiżi l-affarijiet waqfu. Vassalli allura reġa' safa vittma ta' ġrajja marbuta mal-Franċiżi, niftakru li kien diġà vittma l-ewwel darba meta kien għaddej ħajja tajba Ruma u minħabba d-dħul ta' Napuljun f'Ruma kellu jerġa' Malta u reġgħet missietu din ix-xorti ħażina. Daħal il-ħabs meta qal mi faccia turco u meta kien joqgħod jaqra lil Ġuljan u lil sħabu kien jaqralhom siltiet mill-Quran. U għaliex kien jaqralhom siltiet mill-Quran? Il-Quran għandu valur kbir għal min jistudja l-Arbi. Flok ma għandek romanz, għandek il-kelma talla. Min jistudja l-Arbi jkollu grammatika tal-Arbi, dizzjonarju tal-Arbi u l-Quran. U dik hija prova oħra li meta Vassalli ħareġ mill-belt u arrestaw mill-ewwel irid jgħoddha b'waħda li ma qatluhx kif għamlu lil ħaddieħor għax il-Maltin ġieli qatlu lil min ħareġ mill-belt kisawh ibiered mingħajr ma għaddewhom proċess normali. U għandna din il-ġrajja tal-biki għax hija ġrajja tal-biki fil-fatt beka wkoll. Vassalli.